Ka vun zoh cu ka hmai ah a kal ko khi ka hei hmuh. Ka vun dawi lai ka ti vial ah khin, "U Thang rak ka hngak, Lianlian na ti cang ah hin cun na ka philh peng. Mi hngah zong na hngal lo" tiah nuar aw le hno aw in a vun ka chawntu dawtku aw nih laklaw in a ka tuah.

Lianlian nih kan hmu le hme kan hngah hi a vun ti colh. Dawtku nih si le kaa lawm. U Thang cu mihngah zong a hmang lo tiah a vun ka ngiar colh. Ka thinlung tein hngah kan duh tuk ko vun ti ka duh ngai nain Lianlian nih phundang in a kan ruah lai ti phan ah kaa sum. Kum dangnak in fak deuh in ca i zuam kan hau ti cu tangret cami bawi cu cozah nih chekmi a si caah awn a har i sung a fawi ngai ti kan hngalhnak nih aho chimh hau loin kan lung ah a fianter. Kan sayamah te nih cu sin kai cio nan hau lai. Tukum cu sianginn chung kan i chimhmi hna lawng cun nan sungh sual lai caah hmaithla in kan thawk colh lai. Subject dihlak kai duhmi caah cun thla khat ah thongthum a si lai. Subject dihlak a kaimi cu zan zongah sayamah tein ah cazo a si lai. Ti an vun kan thanhmi ka theih ri in lungretheih hram kaa thawk. Ka nu le ka pa chimh hna ning ka tiah sianginn kainak ding hmanmi do cawi chom. Kan unau dihlak in sianginn kaiter ding hmanh a si khawh lo caah kan upa bik sianginn a kai ti lonak ka ruah ah an lungre lam ka theih hna lai ti phan ah chim ka tim hna lo. Lungchung in kai ka duh tuk ve bu ah sining nih pek lo hrat cun inn lei tu ah si khawh tawk in i zuam ko ning ti cu ka lung kaa hnemhnak a si.

Ziah ruah lo ah a biapi tukmi i ceih pah hna usih kan ti i kan von in sawm bia si. An chim dingmi hi ka lungthin nih a theih pah ziar ka ruah cia bang lianlian nih kan dihlak in cu sin kan kai hna lai kanmah hawikom chung in laksawng la kho ding in kan i zuam hna lai cozah nih a chep dingmi cozah cami puai i laksawng lak cu a sunglawi tukmi a si. A hleice in Dawtku le Thangthang i zuam u, kei cu ka thluak a chia i awn khawhnak vial kaa zuam lai a von ti tak ko. Dawtku nih laksawng la kho ding cun subject dihlak in kai a hau lai hih a von ti colh ve. Ka sining le kan innchungkhar sining thei bu tein bia a ka hal hlan ah Dawtku pakhatnak lak ding i zuam, subject dihlak in kai law kan hawikom min ṭhattertu ah nangmah na si a hau hih. Ziah nangmah teh ti phun in a vun ka zoh. Lianlian nih na kai ve lai lo maw a vun ka ti tak ko. Chim ding theih lo ah ka nu le ka pa hmanh ka chim hna lo. An lung ṭha lai lo ka ti i an ka kaiter hmanh ah subject pakhat pin ka kai kho lai lo. English belte cu kai ka duh ngai ka ti i zei poi lem lo bang kaa umter. Lianlian le Dawtku cu subject dihlak in an kai. Ka ruah cia bang ka nu le ka pa ka chimh hna cu lungfah lai phan ah na thiam lo bikmi subject cu kai ve ko an ka ti taktak. Zanlei sianginn kan dih in English kai caan ahcun kan kai ṭi hna. Zan ah lianlian le dotku cazo ah an kal ṭi tawn. A thaizing paoh ah subject dihlak kai ve ding in an ka sawm lengmang. Pasitral ah khah in fale pathum li sianginn kaiter hman a har caah subject dihlak kai ding cu a si khawh lonak kong fiang tein ka hawile cu ka chimh hna. Thla khat a rauh hnuah dawtku kan inn ah a ka leng. Dawtku nih Uthang na kai ve lo ahcun ka kai ve ti lai lo. Subject pahnih Maths le English lawng ka kai ve cang lai. Zan i cazoh pah zongah khua ka ruat peng i kaa nuam lo tiah lungnuam lo ngai bu le ti hramnak aw khin a von ka ti ko ee. Ziah zei kong le zei khua dah na ruah i cazoh pah ahcun nangmah kong a von ka timi nih dai dep in a ka tuah ko. Dawtku hi ka hawikom a si ko nain ka zohzah i chim ding hngal loin ka um. Amah zoh ngam ṭung loin, Zeidah keimah kong cu na ruah? Ka kai ve lo caah maw? Ka aw kaa thanter ngai nain Dawtku nih ka aw a thir a rak theih ziar. Na kai ve lo ruang lawngah si lo, zeitik caan paohah kan ruat peng ko a vun ka ti chap cu. Sayamah nih ka thiam lo bikmi ca a ka hal i Chim ding ka hngalh lo bang chim ding hngal loin ka dai ziar. Ka duh nain ka zah an rak ti tawn bang ka zah ziar. Khua sau nawn ka ruat, ka biatak ka hrom le ka aw ka vun i then. Dawt ku kai kau nangmah tal nih laksawng na lak ahcun ka kai khawh lomi ka lungfah tal a dam deuh lai. Kai cu ka duh tuk ve ko teh. Kan chungkhar sining na theih dih ko. Kan chungkhar sining nih a kan pek ve lomi cu zeiti awk ṭha dah a si? Kan pahnih in ahohmanh laksawng lak lo veve ding cu ka ruat kho lo. Um ko, keimah laknak in Lianlian nih la seh ti na duh deuh ko cuh. Ka lungchung tein dawtku nangmah kan dawtnak le Lianlian ka dawtnak cu a phun aa dang ko. Tahchunh ding hmanh a si lo, vun ti ka duh ngai nain ka thluak nih ka ka a phih. Ka bia na ngaih lo i na kai lo ahcun zei i na ka rel lo bia si lai ka timi nih zeiah kan rel tuk ti langhternak ah ka kai ko ne lai tiah capo biatak pah in a ka timi bia hmanh ka lungchung in kaa lunghmuih ngai. Kan sayamah nih ruah lo ah zanlei sianginn kai dih bak ah a ka a auh. Thangthang ziah subject dihlak cu sim kai in na hawile sinah zan ah ca na rak zoh ve lo a ka ti i pheh ding um lo der pheh chia pam pheh chia an ti khate ka ti i kainak phaisa kan ngei lo siamah ka ti siamah nih nang cu ca na thiam i ṭha tein i zuam law hmailei zongah tanghra na ong lai i BA hna na chuah tikah hung ka philh te hlah Pakhatnak hmu ding tuin nai zuam lai. Pakhatnak na hmuh lo ahcun ka duh lai lo hih. Thaizan in na hawile sinah ca rak zoh ve cang. A lak in kan kaiter lai. Phaisa pek a hau lai lo. Sayamah chimmi bia ka theihmi nih kaa lawmhnak mitthli a halter. Ziah kan sifah maw Pathian nih a theih hnga le zum lotu Kawl sayamah lungthin ah rian a ṭuan hnga i a ka dawt hnga? Ti ka ruahmi nih sayamah kaa lawm ti chim a ka philhter i ka ngang ko. Sau nawn hnuah sayamah biatak te maw ka ti. Ka muihmai a ka zoh ah a ka zaangfak ve rua. Nangmah bantuk nih pekmi phaisa cu a hman hmanh ka hmang ngam lai lo tiah nihbu le hmaipanh tein biatak hmete amah belte ahohmanh chim hna hlah a ka ti. Lianlian le Dawtku nih an theih lai lo caah tuan ah kaa manh lai i ka va sawm hna lai ka ti lioah an pahnih tein an vun ka sawmmi nih ka khuaruah a ka harter. Dawtku nih tuzan cu ka saduh tha a tling kaa nuamh ning tiah bia hmanh ka chim manh hlanah vel he si a dawh lomi lawmhnak taktak mithmai he aa lawmhnak a vun chim. Zia zeitindah ka kai ding nan theih ka vun ti cu Lianlian nih sayamah nih tuzan cu van sawm pah te u a kai ve lai a kan ti cu teh timi lianlian bialehnak nih ka khuaruahnak lam a tluanter ṭhan. Aa daw tukmi hawikom pathum hmunkhat te ah hmailei ruahchannak tlam a tlin khawh nakhnga Fimnak cawngṭi dingin kan kalṭinak nih ka sifah a ka philhter. Kaa nuamh tuk ah a zaan cu ṭhiṭha hmanh in kaa hngilh kho lo. Pakhatnak lak ding tu in kaa zuam lai tiah lungchung in biachahnak ka ngei. Camipuai kan dih zaan kan dihlak in i thlahnak kan tuah hna. Ruahlopi in ka pawng ah a hung ṭhumi dawtku nih Na phitmi naa lunghmuih ko lo maw? a vun ka ti. Aw lunghmuih ko nang teh. Nangmah changtu ka si khawh ahcun a za ka ti ko. U Thang My Best Friend timi Issei ah khan aho kong dah na ṭial? Ka leh manh hlan ah Lianlian kong si hoi ko lo maw? a vun ka ti colh. Na theih ko ah ziah na ka hal? nih bu khin Keimah kong hna na ṭial hnga maw ka ti bia tiah ti hram pah in a van ka ngiar. Aa kom tukmi kan si ko hna nain dawtku hi aa dawh le a fim hlei ah ca a thiam ruangah maw si hnga zeidek a von ka capo pah caan ah khin ka ca i ka ning hna a zak ngai tawn. Pa maw ka si lo ka ti i nangmah cu ka hawikom ṭha bik cu na si ṭung lo ka ti huar ve. A si ah a pahnihnak maw Si a von ka ti. Ka thinlung te cun hawi si loin dawt tukmi le duh tukmi na si vun ti ka duh ngai nain chim ngam lo ningzah bia ah. A pazeizatnak na si le a ho na si cu na theih te lai ka ti ziar ve. Sungaw na chuak kan pathum tein kan ong dih. Sianginn on ṭhan caan kan hung phan ṭhan. Zeikar lo lukmalak ah tangkua kan hung si ve cang ko hna. Thlakhat hrawng kan kai ah laksawng lak ding thanh kan hung si. Minung zahnih hrawng a awngmi lakah pakhatnak ka si tak ko. Dawtku pathumnak a si. Dawtku nih Uthang tuzan cu rak ka leng ca a ka ti. Lianlian ka vun sawm lai i kan in leng lai cu ka vun ti vial ah khin nangmah lawng rat cu na ning maw ṭi? ka rak in don ko lai teh. Na ka le Lianlian hi rem tuk hlah seh. Dawtku bia nih a ka lauter. Ok, keimah lawng ka ra lai ka ti tuk ve. Tuan ah dawtku tein ka phan. Fur caan a si nain van a thiang. Fur khu thiang caan i zan thlapa a vangmi ko hlah maw. Ṭhal caan i a vangmi thlapa nakin a fiang khun ti awk in a um. Innleng ṭhutdan sau ah kan pahnih in kan ṭhu i Niciaseih khihpa in bia kan i ruah. Dum chung i fangvoi kung karlak ah a zammi bailep le sawmpi ruang siseh, fangvoi hnah cungah a riakmi khaubawk tiangin an lang. Fangvoi hnah cung i a tlami ruahtidor thlapa nih A vun ceuhmi ko nih tleu dildel tete in an um i lunglen an phur ngai. Lam cungah an caah nuamhnak bik a petu hna le an thazaang le an duh bikmi fur ruah a lawmtu utlak unthawng le lam cungah a per lenmi utlak te tiang khin chun ceu bang kan ṭhutnak hmun in hmuh khawh dih an si. Dawtku nih uthang pakhatnak na hmuhmi cu kan lawmhpi tuk, a vun ka ti pah in lawmhpinak laksawng tiah a hnulei in a vun i chuah i diary cauk a vun ka pek. A keimah hmanh nih pathumnak na lakmi ah lawmhpinak laksawng zeihmanh kan pe kho ve lo, a herh lomi na ka pek. Dawtnak in pekmi laksawng cu a man a tlawm ah a tam ah al phung a si lo. Na dawtmi kong ṭialnak ah hmangte a ti pah khin ka kut cungah a phaw ah apple le thinlung hmanthlak fei nih thlenghlak in a chunhmi vandum muici a simi cauk nem nawnte cu a vun ka pek. A bia a peh, pahnihnak ka lak lomi bel ka thinhung tuk. Ziah pathumnak zong cu na thiam tuk ko si. Zathum deng nih kan phit, zahnih hrawng kan awng. Cu lak i pathumnak si cu ka vun ti i ka vun hnemh lai ka ti cu dawtku biathiam ṭheu nih pathumnak laksawng lawng ka hmuh ruangah ka thinhunmi si loin nangmah he kan karlak ah pakhat nih a kan danmi ka thinhun bia kan karlak ah aho um le dan hmanh ka duh lo i pahnihnak laksawng cu kan sayaci fapa Thawngthawng nih a hmuh. Dawtku he a kan dangtu hi thawngthawng a si. Dawtku bia nih daidup in a ka tuah hoi ko. Aho sim hmanh in laksawng a hmu bal lomi, dawtku sinin a hmasa bik laksawng ka hmuh cu kaa lunghmuih tuk ah mi theihter le aho sim chim hmanh ka siang lo.